Бәйрәме Корбан келе, Корбан көне 6 нчы июньгә туры килә, Аллаһның рәхмәтләре белән менә бу беренче Корбан чалулар 6 нчы июньдә башланып китә иншалла. Э, ул безнең Аллаһның рәхмәтләре белән 3 э, көн дәвамында инде э, Корбан чала алабыз, ул безнең менә 6-сы, 7-се һәм 8-е, 8-нче июньгә, 8-нче июньдә кояш акшам намазына кадәр Корбан чалырга рөхсәт ителә иншалла. Корбанга нинди малны чалсаң да ярыймы? Корбанга инде Аллаһ Субхана ва Тәгалә Коръәни Кәримдә э, китерә, ул да, без, ул да булса безнең мөгезле эре терлек, ул сыер булсынмы, үгез булсынмы, э, таналар булсынмы, э, сарык, кәҗә, дөяләр, Аллаһ Субхана ва Тәгалә кәҗәләр рөхсәт итә Коръәни Кәримдә корбан итеп чалырга. Мал ничә яшьлек булырга тиеш? Эре малны Аллаһ Субхана ва Тәгалә пәйгамбәребез саллаллаху алейһи ва Коръәни Кәрим Пәйгамбәребез саллаллаху алейһи ва әйтә, э, әйтеп китте, ике яшьтән олы булырга тиеш, мөгезле өретерлек һәм кече малга килгәндә, сарыклар инде менә бер яшьтән э, олы булырга тиеш дип әйтәләр. Э, мөгезле өретерлеккә килгәндә аны җиде кеше кушылып, иншалла, башкарып чыга алалар. Итенә итен ничек бүлергә килгәндә, бүлүгә килгәндә тигез иттереп һәрбер кисәкне Җиде кешегә бүлеп, менә шулай итләрен бүлешәләр. Берсе дә кимсетелмәсен өчен, ачуланмасын өчен гадел бүләнергә тиеш менә бу итләр. Мөселманнарның барысына да корбан чалу тиешме? Э, гомумән, э, бу бөек гыйбадәт э, Алла субхана ва тәала аның нисабын билгеләде. Нисаб инде безнең менә диния нәзәрәтебез тарафыннан 53 мең нисаб куелды. Бу нәрсә дигәндә аңлата? Бу җәмәгать инде әгәр дә кешенең ел әйләнәсендә ул өендәме, банк счетындамы 53 мең акча ел әйләнәсендә тимичәк сакланып Торган булса, менә бу кеше инде корбан чалырга тиеш. Ләкин менә бу елга бер килә торган гыйбадәткә инде без кене килеп җиткәч кенә түгел, алдану хәсәрен күрергә тиешбез. Инде малын да туплап, акчасын да хәсәрләп, сарыгын да карап, алданың хәсәрен алданып күрсәк, иншалла Аллаһ субхана ва тәгалә менә бу гыйбадәтне безгә җиңеләйтер. Ләкин бурычка алып, Әҗәтләргә батып, менә бу гыйбадәтне Алла Субхана ва Тәгалә хупламый башкаруны.
Нинди хайваннар корбанга чалынырга ярамый?
Хайваннарга килгәндә, ул безнең инде чалынырга ярамый торган хайваннар, ул да булса авыру булган, чирле булган, нидер инде тумыштан ук анда йөри алмаган, нидер чирләре булган Ябык булган хайваннарны корбанга чалырга ярамый. Корбан чалганда нинди ничек ният кылырга? Корбанның инде без инде тарихын беләбез, ул Аллаһка якынаю дип тәрҗемә ителә. Корбан, караба, якарабу фигеленнән барлыкка килә. Ягъни Аллаһка якын булу нияте белән, эй Раббым, мин сиңа менә үземнең Хәләл тапкан малдан, инде менә бу син безләргә йөкләгән гыйбадәтне башкару, башкарып чыгу нияте белән, инде Аллаһка якын булу нияте белән, ният инде җәмәгать иң беренче Аллаһның ризалыгы өчен булырга тиеш, һәм икенче, ул да булса дога, бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип әйтү. Алдан иң рәхмәт яусын, Рамил хәзрәт, тулы җавапларыгыз өчен. Чалган корбаннарыбыз кабуллардан булсын. Амин, вәаләйкүмәссәлам, вәрәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.